Eh! Nchandegete kabisa onye onga ampimete, agaisia aka ka morumbi tiga karagenderere gokwana. Onye onga ompimete kabisa, ingobori ngai Roselina akombe are. Kani Roselina akombe na omorogi ogo. Roselina akombe na omorogi ogo onye onga amatuko onsi pi ngomorigia iga ntanya komonyora, tiga amatango arahera, tiga amatango arahera, mimi na yeye. eh, naki ekonyarekana amatuko onsi pi, nkorigere osirie na kombe, nkomobori ng'a yare nache akong'enya amatiang'i tobange amang'ana ABC, ime onyarekane ng'a rosirie na kombe na omorogi boo onyonka, sawa tu. Korende tari eki kiandete aa, egento kiandete aa neri ng'a abajumbe ba two term na aba one term mbomerane monyonka.

Eki negento ki'amaana sana. Oyio nere omogusii oyio nere omogusii, tofauti kando, kisiasa kando, bono twensi na abagusii toikaranse tosemanie, toye ominto pore. That is what we encourage buna gusii abagusii baito bonsi. Narora ase oro. na Raserijanda, na Ratong'i, na Rabirundu noare, na Rengeti nyambare narengo, onye onka omonyene noare, abaishimiwa ao ao nabo barenge bagosangia enkwana. Eki naki totagete kebe gusii amatuko onsi, kimoramotebani ng'a gunsi ntotageti, baria bagoeta gunsi motige, Goons chirochio tokobakwana mpaka kamotige, stop it, onde bwensi ogoeta goons personally inche ng'omodia campaign, iga kogera nere mpaka are omuya buna arabe, tagoikera buya bwa omonto oyonde komenya na obogima bwaye buya. Nchera teiyo obuya bwaye boraikere oyonde koba moyo, omonto kare moyo tabwati ngoma ende yonsi, oywo are buya. na monto taiyo omuya kobua onde, kera omonto nare otobuya bwaye buna Nyasae amotongete. Igo timbasa konyora ng'a mokoro abu naende moche kotuguta chiguni para chiita abanto, tiga kera omonto akwane siasa yaye buna ere. Moumerane monyonka, mwasanka, naigo buya sana. Monto nta aronsi mbare atia, motebi nere ache ase abande, tabasi koba personal, ache ase abande basanke ng'ora ng'ora eng'ore enenu buya iga, abanto bamanye naki. Mokimbokia twensi nabagusii. Ebe maragoka goba ebe mambia, twensi nabagusii, nase tokoirana kagogo tindi oku twensi pi, ngusii, baria baranche koenda. Igo toika toinyore ng'a omorembe nomuya, oyio nere omorembe toganeti. Osoro noyo arenge are, lakini tiyatotebani ekemanera ng'a siku hizi amatuko aye osoro tindamorana gonsi. Osoro ere raundi eye ase abanto bamenyete gokora siasa nosoro. Tindi araga goaka onde, tindi araga korama matiang'i, tindi araga gochoria onde, siasa yaye nigo ase ng'ora ng'ora ng'ora ng'ora, sauti mogire ang'o. Naende nabo arairane akoe tindaigwa omonto omokong'u okomopinga. Inwe morache montebie ase comment section ng'a naki onde naro, lakini nagokire sana kore osoro nwarenge. Omonto mogokwana Nyanza Hili Janda, mokwanere sana motebie ng'a siasa onye yakong'ire aende ka, onye onye nabo akonyara agenderere lakini nomorembe. Intwe basikora sigi bosongo, abanto mbabwate problem nabo basao so bosongo, tebi nonye inke bagendi onye kabate nere abamura ba esegi, hatutaki mambo ya vita in Kisii, tiga kera omonto akore siasa yaye na omorembe, tiga gusii ebe the peace city, ase kera omonto agokora keria atagete so long as etari koumiza onde, the peace city. Ee bono, bono gitwakorire komboresa igaa, mwaikire mwaira onyonka pore, next na amatanga akare, ase amatanga aywo akare oo, ntorora binto biria twaroche sobo ongwae, aria ase omochumba agotenda agokwana ebinto biaye bia one term, omonto two term ocha omora rikondo, Japhet ntorora binto biria oo this time round. Kebagendi, ntoure onde bwensi ikonda. Oria ogokwana one term tiga akwane, oria ogokwana two term tiga akwane, gekogera amatanga aria omwanasiasa nki arakwane? Namatanga aria lakini yes, nsiasa agokora, goika akwane siasa abanto ki baroo. Mobase kori na omoo omwanasiasa eplatform, moe akwane, moi moigwe naki arayokora, abagusioni igaa, na morangeria motebi inche motegerere mogoa kero kamo oche, Inche ngobatai mori more echiro, mbeke rikonda abwo nkwane, lakini ng'a mbarangerie iga mogocha. So let them do their politics, lakini segi nere totagetie, ase obwororo. Buna onyonka abaumeranire igo, in fact onyonka tari monto mobe, onye riria are omonto ovurugu, anga bono abanto baria bonsi mbachete abwo, onyonka tanyare korama zairi, tanya kora mosoro tanya kora masimba tanya kora monde bwensi agopareti buna omogaka obwate amasikani osomete egento ki underline amasikani naende osomete naki kiagerete abanto aba bonsi bagatwara oboremu goika bonyonka Nairobi na komosangi kogamba nere. Nabo twanyarete korora ng'a kumbe Roselina Akombe na omoroki ong'o o Richard Onyonga ngao nagoka sana bono okomonyora omosubati oito moira mpaka ase matiang'i ndahisi. Ndaisi, bono ogotebia onye onga ng'a morente gose toda cha, bache komo, okwane matiang'i, IEBC, attend rire amang'ana a communications aria, tore ng'a IEBC yabeire dealt with, ntochi koiberwa, ekero gakorora chikura enchera chikogenda otebie ng'a eye na oboibi, neye na omoo. We need people with knowledge and she's a very smart lady, Roseline Akombe, she did a very wonderful job, aka resign airport gakogenda, nere omosubati omong'aini. Eh, abagusii baminto that is what we are asking for, totware peace. Bamura mbaro abare onyora ba bagwakanu chibesa bachi korwana, bakanu chibesa bachi korwana gaki ase ogwancha kwaino. Ki mwakanu chibesa kari tebia omongwana oria tama. Bono omomura buna oyo okonya kora ri matiang'i obwate ebango enene iga namobegete evideo iga abanto nagokire sana ba respond ribakomotebi pole, yaani amanye goikerwa akwe. Abunu chimbaru ng'a ase engencho y'okoboreria chi'amatiang'i na kobugia esirimbia, tari buya atomete kobao, eye tari gusii tomanyete, tari ere onyache atotigerete, tari ere ongeri atotigerete, tari ero vurugu eye yaya, eye yaya, tari ero saka gwatebete ng'a kaa mandegere namegete ime, mandegere tari se eyio, mandegere na ebinto ebiya gokorekana oborabu bogocha gusii. Nari gosaba abagusii b'enswe pi, buna mororire abagaka abwo. chi chileaders echi chiaito, chikaransete amo ase ayemo bagosanga bagokonya oria oyonka bakomoa pole, nabonganeti mwensi pi, mokore boigo. Gekogera Richard momoimo onya onka, obaretire amo, tiga obua amo obotu botware. Hii, natebeti omongwana onde ng'a twenty twenty seven, abanto bache ororo na UDA korwa Gusii, Matiang'i ase korwa opresident, either way, abwo bonsi naba Matiang'i, ekero ng'a bakorwa, Gusii. Ngusii, omonto aise gochorwa nekiama ekeng'ao, matiang'ete ere obogambi. Abwo bonsi nabanto ba gusii amagendereo onye agochia koretwa, gusii akoretwa. Ase tobwate tofauti igoro aria, aria aronto totagete onde bwensi abe ere oo, oyomo bieka. Doctor Okeng'u Fred Matiang'i, naende ase evidio etiang'ire chingaki echi goteeba efamiri ya Richard Momoyo Onyonga pole, naende etiang'ire chingaki echi goteebia efamiri yaye pole pole sana, ase eng'encho gose ring'ina gose mama tari gento kia rahisi, inche beka naaseti mama akong'ibora timomaeti, nanyare tokaba komo komorobia bwaye, lakini ababere nere nibaete nobororo sana. Naende koboruma amo obogima bwabo ngotwara bore kasoro boke iga, egento nkere okominsa, obwanchani gete. Naki bono rende, emiaka ki yaikire nabo ogoaka Nyasae mbuya buna ase emiaka eria yaberire, gwasaba ng'aki ase akogenda atimoke nomorembe. Nabeire igo, twensi nabo toroche abwo. Baminto, mwesimiwe nyonga, twensi nabo toroche abwo, mbuya buna sana ase abaseseni.